Luxplay! An wëllkomm bei Häerzlech! Salut! War dat richteg esou? Nee, wouzu gëtt et eidg Postproduktioun?
Oh, weess wat mer na ni haten? En gescheite Bäitrag? E Lego-Beitrag? Nee! Dach!
Oh!
A weess wat mer och na ni haten? E Lego Star Wars Beitrag? Nee! Dach!
Oh! A wie weess, vläicht gëtt dat heiten esouguer e gescheite Beitrag.
45 Levelen, 9 Filmer, iwwer 300 Charakteren an hoffentlech souguer onendlech vill Stonne Spillspaass? Jo, a Saachen Zuelen ka sech Lego Star Wars The Skywalker Saga duerchaus blécke loossen. D'Entwéckler vun Traveller's Tales hu sech net grad déi einfachsten Aufgab zougeluet, mol einfach esou dat gréissten an ëmfangräichste Lego Star Wars Spill aller Zäiten erauszebrëngen. Jo, et wär och nach net schlecht wann d'Spill och géing Day One funktionéieren an vläit souguer Spaass man. Waat muecht dann elo mat hinnen? Oder hu mer hei et mat engem Scheusal ze dinn, deen zeréck an dem Yoda seng Darksail-Höhl soll verbannt ginn an ni méi dierf erauskommen? Vun engem Scheusal ka jo scho mol bei der Grafik an der Detailverléiftheet vum Spill jo scho mol keng Rieds sinn.

Visuell kann een sech als Star Wars Fan also definitiv net saat gesinn. Grafesch gesinn si mer scho mol definitiv op Jedi Master Niveau, mee waat soe Gameplay a Story dann? Bon, d'Story ass eben de Verlaaf vun den 9 Filmer, an di kritt an den 5 verschiddene Levelen vun all Episod nees op eng witzeg a charmant Lego Manéier verzielt. Déi hëlt sech natierlech net ze eescht an ass voll mat Slapstick an Ironie. Wat deem Ganzen nach méi Pepp gëtt, ass dass zwar quasi keng original Spriecher dohannert sinn, awer ween divers aner animéiert Star Wars Medien wéi Clone Wars oder d'Lego Specials gesinn huet, dee wäert ganz vill Stëmmen erëmerkennen. An jo, och déi ach sou béis Sequels, déi jo jidderengem seng Kandheet gekniewelt an dann an de Sarlakpit geschmass hunn, fir do iwwer déi nächst Dausende vu Joer ënnert der ätzender Disney-Saier verdaut ze ginn, maachen immens Spaass. Iert ech allerdéngs elo geschwënn eng Arméi vu roude Lichtschwäerter viru menger Dier hunn,

Passagë mat Vehikelen, Bosskämpf an och Space Battles bidden och eng gutt Ofwiesslung vun deem ganze Getümmel. No de Story Levelen kënnt der iech natierlech souwuel an der Geschicht ewéi och an den Hub Worlds am Free Play Mode austoben. Do kann ee wéi gewinnt all Charakter zu all Zäit notzen, egal ob et elo passt oder net, dat ass och batter néideg well et waarden iwwer 1000 Kyber Crystals drop vun iech fonnt ze ginn.

Iert ech et vergiessen, natierlech ass e Couchcoop mat dobäi an de vill verlaangte Mumble Mode ass vun Ufank un notzbar. Mee no all deem Geschwäerms, huet d'Spill dann och seng donkel Säiten? Oder sinn ech einfach just e verblennte Star Wars Fanboy? Also, d'Kamera ass an de Kämpf heiansdo méi op der Säit vun de Géigner an ass net ëmmer optimal plazéiert.

Ech fannen dass de Flow vum Spill heiansdo duerch seng Cutscenes oder Wiessel an Tapworlds liicht ënnerbrach gëtt, an jo, dat mat den 1000 Kyber Crystals ass schonn eng déck Nummer an hätt ech u sech éischter elo vun engem Ubisoft Spill erwaart, mee hey, et muss een et jo net zu 100 Prozent duerchdaddelen wann ee kee Bock drop huet. Also dat Argument mat, dat ass dach vill ze vill einfach, loossen ech net gëllen. Sorry, ey, et ass e Lego-Spill, wat hutt der iech erwaart? Dass der op Endor lant an dann en Dude mat gëllener Rüstung op engem Päerd kënnt an iech d'Lanz dann do dra rammt, wou d'Sonn nimools hischéngt, an aus iech e Kebab à emporter mécht? Ea nee sorry do sidd der dann falsch, mee do gëtt et da jo sou en anert rezent Spill wat iech dee Wonsch kann erfëllen an do gëtt et keng 1000 Kyber Crystals, versprach. Alles an engem ass fir mech d'Skywalker Saga e ganz gelongene Package den iech genee dat bitt wat drop steet. Déi voll Luedung Star Wars am Lego Format. An jo, giffen nach Story DLCs an Form vun Rogue One oder The Mandalorian kommen. Ech mengen do misst ech net zwee mol iwwerleeën. An dësem Sënn, May the Force be with you!
Mee mir kënnen dach net méi eisen No More Heroes 3 Beitrag maachen. Deen ass scho passé an eisen Previously Episode ass och scho fäerdeg.
Fuck! Ka mer eis net iergend e Bullshit Argument aus dem Aarsch zéien domat mer et awer kënne weisen?
Et kënnt fir d'Playstation an d'Xbox eraus. Ah ma perfekt, Jules, ziel eis mol eppes dozou. If not, is the Empire striking back or what? Laang hunn d'Fans vum Wii-Klassiker No More Heroes missten op den neien Deel vun dëser extrem satirescher Schnetzelorgie waarden. Bal 10 Joer nom zweeten Deel fir d'Wii U an nom rezenten, e bëssen anere Spin-Off, Travis Strikes Again war et da viru 6 Méint endlech soweit. Den offiziellen drëtten Deel ass do an d'Fro ass, huet d'Waarde sech gelount? Starte mer mat engem klenge Refresher a ginn en Iwwerbléck, Wat ass No More Heroes? Dir spillt den Travis Touchdown, e Film-, Wrestling a Videogame-Nerd, deen aus iergendengem Grond awer och e Laser-, Beam-, Katana dobäi huet

mee op Assets, wéi se just dem Kapp vum berüchtegte Games-Entwéckler Suda51 entsprange kann. Dobäi gëtt d'Fourth Wall esou oft gebrach, datt ee sech froe kéint, firwat d'Spill iwwerhaapt nach probéiert eng Geschicht ze erzielen. D'Charaktere schéngen all ze wëssen, datt se an engem Videospill sinn, schwätze reegelméisseg de Spiller direkt un an diskutéieren a kritiséiere Games a Film-Klischees um lafende Band. Sou och an dësem drëtten Deel, just dat dës Kéier a Plaz vun Assassinen Ausserierdesch bekämpft an nees Rëm erëweren. Sou fänkt d'Spill mat enger Anime-Versioun vun E.T. un, just dat hei den E.T. en Drecksak ass, deen no Jore méi spéit als Space Prënz mat senger Crew op d'Äerd zeréckkënnt fir se ze annexéieren. Just aus Jux a fir seng Iwwerleeënheet ze demonstréieren, fuerdert heen d'Mënschen eraus, heen a seng 9 stäerksten Alien-Kolleegen am Kampf ze gewinnen. A méi Plot brauch et och net, fir datt den Travis sech nees duerch eng Ranglist vun den 10 stäerkste Killer-Aliens, alias 10 Bosse kämpfen dierf, dës Kéier dann allerdéngs fir d'Welt ze retten. Bah!
That's just lazy writing. Dir wäert iech bestëmmt wonneren, firwat d'Videoausschnëtter vun iergend engem ale PSP-Spill hei lafen, wärend ech iech vun No More Heroes 3 erzielen. Mä e falsch Geduecht! Dat hei ass d'Grafik vum fonkelneien drëtten Deel, dee senge Virgänger vläicht a méi Hisiichten trei bliwwen ass, ewéi muncheree gär gehat hätt. Effektiv, wee schonn d'Virgänger kennt, wäert sech direkt doheem fillen. Gespäichert gëtt op der Toilette, yep.

Dat No More Heroes deelweis méi laang a sécher vill méi oft Loading Screens huet wéi vill aner Switch Games trotz staark ënnerleeëner Grafik ass einfach schappeg. Ier dir awer elo mengt No More Heroes wär eng komplett Enttäuschung, kucke mer mol de Gameplay. Zwar kritt een direkt am Tutorial bal de komplette Kampf-Gameplay un de Kapp geheit, An 't weess een net esou richteg, wat ee fir d'éischt übe soll, mee mat der Zäit gëtt aus dem urspréngleche Chaos e Kampfsystem, deem d'Balance aus iwwersiichtlech, mee net ze flaach gutt geléngt. De Schwieregkeetsgrad ass am Ufank zimmlech hefteg, mat Géigner, déi generell vill astieche kënnen an och richteg hefteg ausgesinn. Mee no e puer Upgrades an Übung fänkt den Travis un, sech gutt géint d'Horde vun Aliens ze wieren. Déi schnell an dynamesch Action mécht och beim honnertste Kampf nach Spaass. Dobäi gouf ausserdeem déi fréier Wii-Steierung un d'Joy-Cons vun der Switch ugepasst, sou dat an alle Spillmodi d'Beweegungssteierung beim Geschnetzels zum Asaz kënnt. Ech hu mech och iwwert d'Presentatioun vum Spill beklot. Dat gëllt allerdéngs net fir d'Bosskämpf, déi mat Cutscenes, oft absurden Intros an individuellen, eenzegaartege Gimmicks a Gameplay-Elementer optrumpelen. D'Bosse bekämpfen ass schlussendlech de Fokus vun der Story an et geléngt dem Spill, all Boss säin eegene Charme ze ginn. Als Bonus start no all Bossfight en Anime-Outro, sou als hätte mir eng Episod vun enger Serie fäerdeg gekuckt. Definitiv d'Highlight vum Spill!

Richteg duerchschlagskräfteg, mee dofir mat Cooldown. Als zousätzlech Hëllef gëtt no all Kill e Glécksrad gedréint, wou ee mat e bësse Chance e kuerze Power-Up kritt, deen de Géigner keng Chance léisst. An esouguer wann ee selwer am Kampf stierft, gëtt d'Glécksrad gedréint an eventuell fänkt een dann de Retry mat engem Damage-Bonus oder änlechem Avantage un. Et ginn och nees vill T-Shirts ze sammelen, déi een dës Kéier allerdéngs vun engem frëndlechen Ausserierdesche fir allerlee Achievements kritt. Souzesoen Trophäe fir unzedoen. Fazit, No More Heroes 3 ass leider méi en Nischentitel, deen a villen Hisiichte liicht veraalt an iwwerholl wierkt. An souguer d'spilleresch Stäerkte vum Spill fënnt ee sécherlech bei anere Games besser inszenéiert erëm. Ween allerdéngs schonn ëmmer Fan vum Suda 51 senger spezieller Aart a vun dëser Serie war, gëtt hei net enttäuscht. Dir ass d'Grafik net esou wichteg an du hues Loscht op en onkomplizierten Hack and Slash mat surrealem Design? wou Game Klischeeën nonstop op d'Schëpp geholl ginn a mat enger décker Prise Retro Gaming a Nineties Anime Flair uewendrop. Say No More, Heroes 3 ass da vläit genau dat richtegt fir dech.
What are you? I'm a goddamn superhero!
Merci Messier dass der komm sidd. Ech wollt lech gäre presentéieren, mir hunn hei preparéiert den Elden Ring Beitrag. Mir hunn bescht Qualitéit geholl, mir hu keng Käschte gescheit a mir hunn gekuckt dass mer all Informatioune gesammelt kritt hunn wou mer konnte fannen. Mär giffen eis wierklech driwwer freeë wann der kéint eppes heivun eraussichen wat mer kënne benotzen fir eisen Unmode.

Penis.
De 25 Februar 2022 war et endlech esouwäit. Fir vill Gamer hat d'Liewen erëm e Sënn. Dat éiwegt a qualvollt Waarden hat endlech en Enn. Eisen Erléiser, den Hidetaka Miyazaki, huet d'Videospill-Zeen gerett. wéi säi Magnum Opus ewéi eng Bomm an de Butteker weltwäit ageschloen huet, Elden Ring, oh Elden Ring, däi Wëlle geschéit. Entschëllegt, ech wollt soen, Nodeems FromSoft rezent op eng extrem erfollegräich Serie vu Games-Produktiounen zeréckblécke konnt, hu se elo hiert neit Hype-Spill released. An d'Spill war souguer an de Butteker deelweis ausverkaf. An wéini hate mer dat da scho fir d'lescht? Wat natierlech elo jidderee sech freet, Ass Elden Ring den erhofften neien hellege Gral ënnert de Videospiller? Oder kann et den extrem héijen Erwaardunge schlussendlech awer net gerecht ginn? FromSoft huet et 2011 duerch Dark Souls erëm ënnert déi ganz renomméiert Games-Studioe gepackt, a säitdeem sinn all d'grouss Titele vum Studio méi oder wéineger direkt op deem Konzept vun der Souls-Rei opgebaut. Elden Ring ass do keng Ausnam, a Souls-Veterane wäerte sech sécher séier erëm ganz doheem fillen. Respekt fillen. Wëss der nach wou et geheesch huet o Elden Ring gëtt eppes komplett neies. Ja, ja ech erënnere mech, do hunn ech nach eppes ze soen dozou. Well Kenner a Fans vun de Souls Games souwisou net op eis Review wäerte waarde fir sech d'Spill ze kafen, a warscheinlech schonn hire lokale Videospillbuttik en Dag viru Release iwwerfall hunn fir Elden Ring éischter unzocken ze kënnen, gëtt et hei e klenge Resumé fir eventuell Neueinsteiger déi d'Souls Serie nach net kennen. Du bass e klengen, aarmséilege Wicht an enger düsterer, feindséileger Welt, wou se zimmlech alles probéiert, dech ëmzebréngen, an dofir och meeschtens net méi wéi zwee, dräi Schléi brauch. Et gëtt vill Geheimnisser ze entdecken, an hannert all Eck kann interessante Loot oder halt déi nächst déidlech Fal laueren. Eegesënneg NPCs waarde mat onduerchsichtege Quests op dech. A Magie, Monsteren an allerlee aner fantastesch Wiese si feste Bestanddeel vun enger Welt, där hir Geschicht ëmmer extrem kryptesch a brochdeelhaft erzielt gëtt. Dank iergend engem Fluch kënns de no all Doud nees zréck an d'Welt, mee wäertvoll Levelpunkten, déi s de brauchs fir méi staark ze ginn, hues de da verluer. Ausrüstung a Waffe kanns de fräi eraussichen tëschent allem wat s de bis elo sou an der Welt fonnt hues. Dobäi kënnen d'Spiller sech géigesäiteg hëllefen, mat Messagen déi se op der Map hannerloossen. Du kanns dir Matspiller online als Hëllef erbäiruffen, fir zesumme géint Bossen ze kämpfen. Du kanns aner Spiller zum Duell erausfuerderen, fir Levelpunkten ze gewannen, mee awer och zu bal all Moment vun aner Spiller an denger Welt hannerrécks iwwerfall ginn. Schnell mierkt een, datt Dark Souls och fir Elden Ring als Basis gedéngt huet. E mëttelalterleche Fantasy-Setting voller Draache, Buergen a Géigner mat Ritterrüstung? Check. E softe Klassesystem, wou ee ka vum schwéier gepanzerte Barbar mat Riseknëppel, iwwer de klassesche Ritter mat Schwäert a Schëld bis hin zum flénken Assassine mat Dolch, oder ganz anescht als Magier oder Kleriker mat Zauberspréch, alles ausprobéieren a vermëschen, ewéi ee wëll? Check. Do kënnt dann nach eng Prise Bloodborne dobäi mat verschiddenen zimmlech lovecraftege Géigner an e Soupçon Sekiro a Form vun verschiddenen neie Gameplay-Elementer, wéi zum Beispill schnelle Waffentechniken an der Spillfigur hirer Fäegkeet, iwwer kleng Hindernisser an niddreg Ugrëffer sprangen ze kënnen. Och kann een elo schläichen an de simple mee. Aktives Stealth System vun Elden Ring erlaabt et, kleng Géigner hannerrécks ofzestiechen an en oppene Kampf ze verhënneren. Wou mer grad vun nei schwätzen, wat bitt Elden Ring dann elo wierklech komplett Neies? Net ganz vill.
Jo, mee dofir komm, solle mer wierklech alles nennen. Also, vun Ufank u krute mir hei eng komplett oppe Welt versprach, déi fräi bereest gi kann. Sou gouf d'Spill schonn am Virfeld als Open World Dark Souls beschriwwen, An deen Titel passt ewéi d'Fauscht op d'A, well d'Welt vun Elden Ring kann net just fräi erfuerscht ginn, se ass absolut gigantesch! Fir net ze soen, se hält einfach guer net méi op! Nee, Peter, kanns du der virstellen, dat ech schonn 200 Stonne bal am Spill hunn, an ech mengen, ech hunn eréischt d'Hallschent gesinn? Jo, dach, dat kann ech mer souguer ganz gutt virstellen! Mee dat mëll!
Gudde Mëtten, wéi kann ech Iech hëllefen? Ja moien, ech géing ganz gär eng Vakanz buchen. Jo, sot mir. Also et soll eng Géigend sinn mat enger schéiner Flora a Fauna. Höhle wäre cool, vill Höhlen zum erfuerschen. Wär et méiglech dass d'Touristeguiden een och nëmme kryptesch op Plaze bréngen an. Jo, vläit hutt der och eppes wou Festivallen oflafen, wou ee bëssen kann Party maachen mat den Dudes. Oh, ganz wichteg, Sumpfgéigenden. Iergendwéi zitt et mech säit 2009 regelméisseg dohinner an am beschten och net ze deier ass. Wär do iergendäppes méiglech vläit? Moment, ech kucken. Yes! Wéi wier dat heiten?
Perfekt! Hei huet FromSoft sech selwer iwwertraff mat enger rieseger Map déi iwwerdeems nach vill verstoppten Arealer, kleng a grouss Dungeons bitt an dobäi och nach esou ofwiesslungsräich designt ass datt een zum Schluss wierklech d'Gefill huet, duerch e ganze Kontinent gereest ze sinn. Ween alles gesi wëll, wat Elden Ring ze bidden huet, kann dofir sécher iwwer 100 Spillstonnen arechnen. Dofir ass et méi wéi praktesch, datt eist Spill virguer neierdings e Reitdéier dobäi huet, dat net just schnell lafen a méi wäit sprange kann, mee och eng grouss Hëllef ass, fir am Kampf riseg Géigner auszemanövréieren. Allerdings ass vum Reitdéier aus dran ze schloen e bëssen onpräzis an heiansdo och e richtege Krampf. Mee dës nei Zort vun Action ass trotzdem kloer eng Bereicherung. Am Kampf kann een ausserdeem elo Geeschter erbäiruffen, déi da mam Spiller zesummen de Géigner ugräifen. Et ginn onwahrscheinlech vill verschidde Geeschter ze fannen, vun einfache Wëllef bis hin zu legendäre Krieger. Dës Geeschter kann een och levelen a ginn doduerch séier zur Tromkaart, wann ee vu méi Géigner an d'Mangel geholl oder vun engem iwwermächtege Boss an den Eck gedréckt gëtt. Elden Ring bitt méi Waffen, méi Rüstungen a méi Zaubereien wéi jeemools virdrun. A weem dat nach net genuch ass, dee freet sech sécher, datt d'Waffe-Spezialattacken elo als sougenannte Kriegsaschen fräi op e Groussdeel vun de Waffen applizéiert an esou oft ee wëll ausgetosch gi kënnen. Fir vill Waffe kann ee sech also elo och nach aus enger Hellewull Optiounen de Spezialmove einfach eraussichen, wat nach méi individuell Spillstiler erméiglecht. Och bekannt als déi kleng Pris, Dark Souls 3.
A schlussendlech gëtt et och elo neierdings en Dag a Nuecht Zyklus. Sou kann ee wärend der laanger Zäit, déi een an der Welt verbréngt, och gesi wéi d'Sonn op an erëm erofgeet,

De Spillëmfang an d'Ästhetik kompenséieren deen Detail menger Meenung no awer vëllegen, an ech luewen och ganz besonnesch d'Inszenéierung vun den Haapt-Story-Bossen, déi duerch eenzegaarteg Gimmicks an cineastesche Feeling fir mech d'Highlights vum Spill sinn. Apropos Story, hei soll de bekannte Schrëftsteller George R. R. Martin matgewierkt hunn. Mee d'Geschicht fillt sech ganz Dark Souls-typesch un. Deng Aufgab ass et, d'Stécker vum Elden Ring anzesammelen an zum neien Elden Lord ze ginn. Aus Story-Fetzen, Dialogen an Item-Beschreiwunge kann ee sech d'Geschicht vun der Welt vun Elden Ring zesummereimen. Wéi ass d'Welt zu deem gi wat se elo ass? Wat huet et mat deene villen NPCs op sech? Och bei den NPCs ass et nees e richtegen Challenge fir all hir oft onduerchsichteg Quests, op e gutt Enn ze bréngen an net wäertvoll Belounungen ze verpassen. Ech si sécherlech net deen eenzegen, dee bei de Quests méi wéi eemol d'Internetwiki erbäigeholl huet fir nozeliesen, wéi ech eng Quest richteg maache muss. Schlussendlech sinn d'FromSoft-Spiller awer och fir hiren héije Schwieregkeetsgrad berüchtegt, an och Elden Ring ka gnadenlos a richteg frustrant sinn. Zemools wann een einfach drop lass wëll der Haaptstory nogoen, wäert ee spéitstens beim éischte richtege Boss mierken, datt een net fir den Challenge gerüst ass. D'Welt wëll erfuerscht ginn, a wee sech fir d'éischt mol richteg ëmkuckt, dobäi besser Ausrüstung fënnt a levelt, kënnt hei besser duerch d'Liewen. Mol veriert ee sech an eng Géigend, wou schonn den éischte Mob den Doud bedeit, mol fënnt een eréischt spéit eng Géigend, wou ee sech ewéi e krasse Motherfucker fillt, wa souguer de Boss a 15 Sekonnen down ass. Am Endgame leet Elden Ring allerdéngs nach emol een drop, an souguer mat der beschter Ausrüstung ass hei ee falsche Move gären dee leschten. Anerersäits kënnt Elden Ring eis awer och mat e puer neie Quality of Life Verbesserungen entgéint, ewéi engem neie Crafting System, deen ech quasi net benotzt hunn. Oh Mann, ech wëll net wëssen, wéi zougemüllt däin Inventar muss ausgesinn, deen et erlaabt, nëtzlech Items, déi een a fréiere Spiller nach just deier kafen oder limitéiert an Dungeons fanne konnt, elo selwer duerch Ressourcen hierzestellen, déi een onendlech an der Géigend asammele kann. Waffen notze sech och net méi of, An en neie Block and Counter Move gouf als de manner usprochsvolle klenge Brudder vum Parry agefouert. Mee dat wuel allerprakteschst, déi meescht Bossen hunn elo en alternative Save Point direkt virun hirer Arena. D'Duerchreie vu Mobs-Sprinte fir séier erëm bei de Boss ze komme gehéiert domat der Vergaangenheet un. Gell Dark Souls zwee? No all deem Luef muss ech dann awer och e bësse Kritik loossen. Dam dam dam! Jo,
fir esou ee risegt Spill ewéi Elden Ring mat genuch Content ze fëllen, brauch et ënner anerem vill, vill Bossen.

Hei dës Kéier kriss de de Bob an de Blob. Dës Kéier kriss de Blob an de Brob. A weess wat, zum Schluss kriss de Bob, Blob a Brob. Have fun! An du kriss heiansdo de Bob an dann direkt dono de Brob.
Sou Boss, du waars jo ganz spaasseg, mee du bass besiegt, also ab an d'Poubelle mat der! Danilo, denk drun, an de Recycling!
Zefridden?
Och sinn eng Rei Géigner an NPCs bal eent zu eent aus fréiere Spiller iwwerholl, heiansdo esouguer inklusiv d'Moveset. A wéi bei esou grousse Spiller leider bal net ze evitéieren, kënnen och nach ëmmer verschidde Bugs optauchen, déi schlëmmstefalls Questfortschrëtt verhënneren oder, wéi bei mir scho geschitt, verursaachen, datt e Boss sech selwer eliminéiert. An warscheinlech leider net beim Melania. Eh, nee, ech wär traureg, wann ech dee Fight net richteg kéint man. Du hues se nach net gemaach, soss géings dat wahrscheinlech net soen. Fazit, Elden Ring ass ee vun deene rare Spiller, op dat onheemlech héich Erwaardunge gesat goufen an et trotzdeem gepackt huet, dës Erwaardungen ze erfëllen an deelweis esouguer ze iwwertreffen. Déi riseg, kreativ a randvoll mat Geheimnisser gepake Welt ass definitiv de Star vun dësem Spill, dat den Entdeckerreiz an individuell Spillfräiheete méi ukuerbelt wéi all seng Virgänger. Veterane kéinten Elden Ring reprochéieren, datt et zwar als eegestännegt Spill ugekënnegt gouf, mee am Design, Gameplay an esouguer Story esou vill vum Virgänger Dark Souls recycelt, datt et sech wierklech ewéi den Dark Souls 4 ufillt, just halt verbessert an optiméiert. Sou oder esou, Elden Ring ass en Tribut un d'Erfollegsgeschicht vu FromSoft, an deem alles, wat d'Spiller virdru beléift gemaach huet, integréiert an deelweis esouguer nach verbessert gouf. Elden Ring fillt sech un ewéi déi final Entwécklung vun der Souls-Formel an zielt elo schonn zu de meeschtverkaafte Spiller iwwerhaapt. An ech hoffe, Kanner, dass der dat Spillprinzip gären hutt, well elo, wou all déi aner Studioen Wand dovunner kritt hunn, wéi gutt sech dat verkaaft, wat mer dat elo déi nächst 30 Joer kréien. Mee hey, Elden Ring ass gäil, vun dohier, dat ass esou klenge Schoss, dee mer kënnen a Kraaft huelen. Jo.
It's no surprise to be sure, but a welcome one. Sou, an zum Ofschloss gëtt et just nach eppes ze soen. Äddi!
Wat hues gerich?